Күзләр, күңел көзгесе. Күзләр, фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында.
Саклармын сине күңелемдә сагынуларыма төреп. Уйланып алыгыз әле, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, кем моңыннан бу, кем җырыннан? Сез фикер йөгертә торган арада мин инде игълан итәргә әзермен. Җидегән чишмә, үтте дә китте яшьлегем, әнкәй, рәхмәт сиңа!

Исәнмесез саумысез, әссәләмә аләйкүм! Уфа тикле ерак җирдән безнең белән күрешер өчен килгәнегез өчен шул кадәр зур рәхмәтләремне укыйм, Аллаһ рәхмәтләре төшсен! Сарман кызысыз. Сарман якларыннан бик күп матур шәхесләр чыккан, бөек җырчылар биргән ил. Буталып, буталып китмисезме, ике Зөһрә, Илһам абый? Әллә инде һаман саен бер-берегез белән матур аралашып, бер-берегезнең иҗатына сөенеп гомер сөрәсезме? Без Сарман дип Сарман көйләрен җырлап, моңаеп үскән кешеләр инде. Илһам абыйдан үрнәк алып, аның җырлавына гашыйк булып, ул безнең яктан дип горурланып, Без дә менә шулай сәнгать кешеләре булсак идек дип үскәнбездер без барыбыз да, Зөһрә дә, мин дә, Гөлдания бар әле безнең, Хуҗина бар, Алсу Хуҗина, Илүсә Хуҗина бар, тагын үсеп килүчеләребез бар әле безнең анда. Әле танышырсыз, иншалла. Менә Сарман якларын барлаган вакытта, Зөһрә апа сөйләп торганда, мин кечкенә чагын ничектер күз алдына китердем. Йөгереп йөргән авыл урамнарында Зөһрә апа, беләсезме, кибеткә хәтта барганда, җырламасаң, без сиңа бер әйбер дә бирмибез, дип әйткәннәре булган. Беренче Зөһрә апаның сәхнәсе ул. Сики булган хәтта. Ансын да берникадәр хәбәрдармын дип әйтәсе килә. Үзеннән сорашыйк әле, үзе бар чакта. Ничек хәтерлисез шул вакытларны? Хәтерлим, менә сугыштан соң минем әтием сугышта дүрт ел сугышып, биртелеп, яраланып кайтканнан соң күпмедер, күпме еллар әле аңа кирәк булган. Кеше булырга, яраларын төзәтергә. Шуннан соң инде мин һич уйламаганда, алар шактый олы яшьтә булган инде әти белән әни ул вакытта, мин дөньяга килгәнмен. Мин хәтерлим, кечкенә чагымны, бәләкәй генә өй иде. Мине нишләптер идәнгә төшермиләр иде. Идән салкын булгандыр инде. Мин сәкедә утырадыр идем гел. Кәҗә бәрәннәре, сарык бәрәннәре сикереп-сикереп менәләр кыш көне минем янга. Менә шулай Трәбәи хәтерим, шул күрше апалар кергәндә миннән, мине җырлаталар иде, нишләптер. Мин аларга каян ишеттер, ишетептер инде, ишетеп, апаларымнан инде, әлбәттә, җырлап бирә идем. Белгәннәремне көе белән җырлый бит, көе белән җырлый, диләр ие. Мин әйтәм, нәрсә микән, нәрсә микән соң ул көй, дип уйлыйдырыйм мин үземә. Көй дигән сүзне аңламый идем. Менә шулай булды, Аллага шөкер, әйе. Ә менә чынлап та кибеткә барганда, ниндидер әйбер алырга бару була бит инде. Шунда башта җырлатып карый иделәрме? Безнең авылның кибете, ул магазины лавка дип йөриләр иде. Кечкенә генә иде ул, бер дүрт-биш кеше керсә, бүтән кеше сыймый иде анда. Менә әнием ияртеп анда алып баргач, бара башлагач, анда да. Башта җырла, аннары менә бирербез әйбер. Җырламыйча бирмим, дип, сатучы апа Менә шулай итеп алар минем күңелемне үстергәннәр. Күрше апалар да, сатучы апалар да. Авыл халкы һәм бу авылда билгеле генә булган матур гаиләдә тәрбия алгансыз. Биш бала, ә без әнкәйнең биш баласы идек, дип җырланган җыр, ул фәкать без яшьрәк чакта тыңлаганда, үзе үскән табигый халәте дип уйлый да белмәгәнбез. Әле мин белешмәләр ала-ала, сез чынлап та биш бала үскәнсез, шулаймы, Зөһрә апа? Без биш кыз үстек, бер йодрык җырдагыча. Әлбәттә, минем Әнкәй дигән җырга игътибар итүем, тукталуым да шушы безнең биш кыз үсүебез аңа этәргеч биргәндер дип уйлыйм. Ул миңа бик ошады. Без биш бала идек, бер йодрык. Менә шулай, без дә шулай үстек. Башкортстанның радио дулкыннарында, зәңгәр экраннарында һәрдаим яңгырашта бик озак еллар булып торды бу җыр, әле дә аны оныта алмыйлар. Инде үсеп җиткәч, яшьлек вакытлары, матур вакытлары, һәркем каядыр китеп белем алу өстендә. Мин уйламаган да идем хәтта, Зөһрә Сәхәбиева, Инде шәхсән аны бөтен кеше дә уйларга, бүгенге күзлектән караганда җырчы булырга ниятли, дип уйлар идек, ләкин дә Зөһрә апа киткән медицина юлы белән. Урманда җиләк җыяммы, утын ташыйммы, һәрвакыт җырлаганымны гына хәтерлим мин. Җырламыйча мин яши алмый идем. Әмма мин бик яраттым үзебезнең авылдагы фельдшерны. Фельдшер апабызны, аның ак халат киеп чирләгәндә килүләре, ул киткәч инде карап, шул ук, шул мизгелдә үк тереләсең, ул миңа бер фәрештә кебек тоела иде. Аннары үсә төшкәч инде мин аңа тагын да ныграк аң белән карадым, әти-әни олы яшьтә. Мин иң кечкенә бала, төпчек бала ата-ананы карарга тиеш дигән язылмаган закон бар иде элек. Мин дә шулай аңлый идем аны. Апалар бер-бер артлы кияүгә чыгып киттеләр, тормыш кордылар, мин берүзем калдым. Мин әти белән әни тәрбияне, әти белән әнине тәрбияләргә тиеш дигән шушы максат һәм шушы Бурычым бар дип тойдым да, мин Казанга медицина училищесына килдем. Үз, үз ягыбызга кайтып, эшләп, әтием белән әниемә якын булырмын дип. Шундагы тирә-яктагы бөтен якын булган кешеләрне күңел белән генә түгел, җан белән бүгенге көнне дәвалаучы Зөһрә апа, Менә ул икесе бердәй булган бит сезнең язмышта, медицина һәм җыр, шулай бит? Ә инде шуннан соң әле бер ара ук, ничектер консерваториягә керү теләгендә конкурсларда катнашканда, матур итеп җырлап торганда, ниндидер өченче куплетта тавыш утырды дип, ниндидер язмаларда укыдым хәтта. Мин медицина училищесында укыган вакытта, ул вакытта бик көчле иде медицина училищесы, бик көчле укытучылар укыта иде, бигрәк тә фельдшерларны. Мин Дербышкадагы Дербышка бистәсендәге, Дәрвишләр бистәсендәге Сәетгалиев исемендәге мәдәният йортында татар коллективы бар иде. Җырламыйча яши алмагач, мине апам шунда алып барды. Шунда Рәис абый мине кабул итте, мин ул вакытта

Әтием-әнием риза түгел иде бит. Әтием минем, гомумән, сәхнә юлына кереп китүем, китүемә каршы иде. Чегән тормышы ул, кызым. Гаилә дә төзи алмыйлар алар, гел юлда алар. Ә болай җырла, җырлау гөнаһ түгел, кызым, моң пөйгамбәрләрдән калган, дип, ул миңа гел Әйтә килде, теләмәде мине сәхнәгә китүемне. Мин аларга әйтмичә генә әзерләү курсына кердем. Әйе, шуннан инде бу вакыт аралыгында ике ел әзерләү дәвамында Зөһрә апаның чәчәк кебек чагы, юанып торган чагы, егетләр дә күз төшереп торган чак, шул вакыт арада берәү бит, Бүген әгәр параллель рәвештә без үзебезнең янда Хәйдәр абыйны күрмәсәк, тоймасак, мин менә йортыгызга килеп кергәч, шундый зур бөек сүз әйттегез, Зөһрә апа, йорт эчендә бар да Хәйдәр куеп калдырганча дип, шундый изге бернинди утрауда кебек тоям үземне. Бер изге ерак, безнең өчен бөек. Тәңгәлдә булган утрауда аркаларым өшеп-өшеп китә үзем сөйләгән вакытта шуңа бик горурланып әйтәсе килә шул вакытта беренче күз салган вакытлар Хәйдәр абыйның без бүген күп тапкырлар аның исемен дә сезнең яктырткан тапшыруда әйтеп үтәчәкбез әмма ләкин шул бөтен караштырып йөргән егетләр арасыннан ничектер Хәйдәр абый үз күрелгән хәтердәме шул матур минутлар.
Һәр минут, һәр секунд дип әйтергә кирәк, бөтенесе хәтеремдә, әлбәттә, менә кичәге кебек. Без шул бер елны укырга кергәнбез. Әзерлек бүлегенә без икәү генә узган идек, Минзәлә егете белән Гариф исемле. Көз көне тагын бер егет пәйда булганлыгын күрдек. Озын буйлы, бөдрә чәчле, чибәр. Атлетический шундый ни, шундый осанкалы, туры баш югары шундый, осанка шундый. Аны соңыннан алганнар, август аенда гына аерым тыңлап. Ул вакытта безнең бит инде алыштыргысыз ректор. Гомумән, Татарстанда Опера театры оешуда да, консерватория консерватория барлыкка килүне әйтмим дә инде, гомумән, татар музыкаль сәнгатенең профессиональ югарылыгы ул вакытларда Нәҗип Гаязович Җиһановның роле зур иде. Ул сәбәпче иде, төп сәбәпче дип әйтергә кирәк. Лидер иде. Менә ул аны үзе тыңлап, ул ректор бит инде, ничектер менә өйгә туры килгән, Хәйдәр ярым тәфтиләүне җырлап җибәргән аның кабинетында. Һәм ул, ул вакытта бит бөтен нәрсә Мәскәү аша эшләнә, Мәскәү аша гына өстәмә урын бирелергә мөмкин, Мәскәү аша өстәмә урын алып, Хәйдәрне алган укырга.

Бер-береңә карата ниндидер була бит, ерактан да энергетика дибез. Әллә инде сез инде сөйләшеп йөреш барышында бераз аралаша-аралаша тойдыгызмы бер-берегезнең кешесе икәнен, Зәүрә апа? Бер күрүдә гашыйк булдым дип әйтә алмыйм. Күренеп тора, чибәр шундый егет, искиткеч. Бер күрүдә гашыйк булдым дип әйтә алмыйм. Менә шулай тора-бара аның холкын, фигылен, Күреп миндә тугандыр хисләр. Ә менә минем уйлавымча, Хәйдәр мине ничек өйрәнеп йөргән, ниндиерәк минем холкым. Күзәтеп. Күзәтеп йөргән, ул аны соңыннанрак әйтте. Менә, ди, синең ачуыңны да китереп булмый иде, син шундый сабыр холыклы идең, ди. Минем ачуымны да китерергә тырышып караган икән. Менә ул акыллырак булып чыккан әле. Алга караучырак шаткан булып чыга инде. Безнең бүлмәгә еш кына кереп йөри башлады. Кызлар әйтәләр, кем янына керә икән, кем янына керә икән дип. Аннары аңлашылды инде. Кем янына керергә тырышлыгы, шулай бит. Мин авылга еш кына кайта идем, әти-әни бит олы яшьтә булгач, көтү көтешергә. Бәрәңге алышырга, менә шундый зур эшләр вакытында инде. Сорап китә идем укытучымнан. Төнлә әле мин медицина буенча унбишенче больниста эшләдем балалар белән. Мин аны ташламадым. Мин, беренчедән, үземне эшләп укымыйчы булмый иде, әти-әни олы яшьтә. Мин үземне үзем тәэмин итәргә тиеш идем. Икенчедән, мин Дипломны отрабатывать итәргә тиеш идем, элек шулай бит. Авылга кайтып китәдер ием. Бер өч-дүрт көн торып киләсем инде. Шулай килдем, икенче этажда вокаль факультеты безнең, вокал факультеты. Борылыштан вокал укытыла торган. Классларга таба борылдым. Анда иптәш егетләре белән бер төркеме студентлар, җегетләр инде, тәрәзә янында басып торалар. Шуннан Хәйдәр мине күреп алды да, Кояш чыкты, кояш чыкты, ди. Кояш чыкты, ди. Мин, мин шунда аңладым инде, күңелендә. Кояшның мәңгелеккә чыккан чагы булган, Зөһрә апа. Амин дигән инде Аллаһы Тәгалә. Бер-берегезгә кояш булдыгыз бит гомер буе. Сезнең шундый матур фикерегез бер җирдә. Савыккан булып чыккан инде. Әйе. Югалткан булган минем теге киткән. Кайтып китеп торган арада югалткан булган. Шул арада сагынып өлгергән. Аннары ул вакытларда теге гөрләтеп зур туйлар да үткәрә торган заман түгел. Бу вакытны ничек хәтерлисез берләшеп киткән чак? Без авылда язылышырга булдык. Инде безне беләләр иде, радиолар аша инде популярлашып та киткән идек. Халык тыңлап, шул язылыша язылышасы көнне Жизненең кузовына менеп бастык Хәйдәр белән. Әйе, әйе. Безгә ул рәхәт, җил ыжгырта, җылы җил, җәйге җил. Дөрешкә бардык. Апа белән Жизни эштә анда. Кабинга барып төшсәк, Иске Дөреш авылындагы авыл Советы йортын гөлләр белән бизәп бетергәннәр. Теге урамнан керә торган сельсоветка хәтле булган сукмакның ике ягына гөлләр тезгәннәр, аны таян алып бетергәннәр, эче гөл генә, гөл белән тулган, бик нык әзерләгән әзерләнгәннәр һәм бик әһәмият биргәннәр безнең Шунда авыл Советында язылуыбызга бик күңелле булган иде. Икебезгә дә бик ошады. Шул туганнар гына җыелып, күңелле генә, матур итеп утырдык, аракысыз-нисез. Безнең әти аракыны койдыртмыйдыри ул, ул бик дини кешеләр иде. Хәйдәргә дә аның ул гадәте ошады. Менә шулай булды безнең язылышу.

Ничә ел барлыгы шул кадәрле матур бәхеттә яшәлде булып калды әле, Зөһрә апа. Егерме биш елга якын. Егерме биш ел булып өлгерә. Егерме биш ел булып өлгереп җитәлмәде. Шул урында, әлбәттә, көрсенебрәк әйтергә туры килә. Әлбәттә, бу сезнең үзегез өчен генә, гаилә өчен, йөрәк өчен, күңел өчен генә түгел, бөтен халык өчен булган югалту, ул искитәрлек зур, тирән. яра һәм берни белән дә төзәлми торган, беркем дә бу урынны ала алмый торган һәм бу урынны беркем дә кабатлый алмый торган. Шуңа күрә Хәйдәр абый турында, Аллаһы Тәгалә артык күрмәсен, без бүген сөйләргә тиешбездер, бигрәк тә сезнең белән очрашуда. Мин инде бер бу яккарак, яшьлек елларына кайтырмын, бер иҗат тирәләрендә бергә булырбыз, Зөһрә апа. Әле шул Хәйдәр абый турында гына булган ераклыкка китмичә әйтәсе килә, сез бигрәк тә зур эш башкарасыз, Һәрдаим сез параллель рәвештә бөтен иҗатыгыз, гаиләгез, Айратка, гаиләсенә, балаларга, оныкларга бердәй кирәкле булган өстенә шундый зур эш алып барасыз, Хәйдәр абыйның мирасын югалтмау, дәрәҗәсен саклау, бу мирасны буыннарга калдыру. Менә бу хакта әйтеп үтми мөмкин түгел.
Мин үзем исән чакта аның иҗатын туплап, халыкка җиткерә алмыйча калсам, аннан соң аны кем эшләр? Аны эшләүче кеше үзе профессионал булырга тиеш, аңлап эшләргә тиеш. Менә ике китабы чыкты аның, Китмә сандугач һәм тагын да тулырак китап-альбом булып Хәйдәр Бигичев дигән китабы чыкты. Мин дүрт ел эшләдем ул китап өстендә, йокы күрмәдем. Һәр хәреф, һәр хәреф, бер генә җирдә дә анда дөрессезлек юк. Менә хәзер инде быел Хәйдәрнең бит хәзер 70 еллык юбилеена ярты ел калып бара. Хәзер ул кузгатылды инде бу мәсьәлә, юбилейны уздыру. Хәзер менә шул китапны, ансы татарча, рус телле укучыларыбыз, рус телле, рус телле мил, рус милләте һәм башка рус телле милләтләр, без укый алмыйбыз дип әйтәләр. Хәйдәр бит ул, Гомумән, күп, бөтен милләтләр өчен дә җырлады. Ул бит интернационал җырчы. Әйе. Аның турында барсы да белергә тиеш. Әле киләчәктә инглиз теленә дә чыгарга да кирәк, Аллабирса. Менә рус теленә тәрҗемә итү башладык. Культура министры Ирада Хафизяновна бик уңай карап, бу эштә ярдәм итәргә булды, моны эшләргә кирәк, диде. Шушы кадәрле матур кичерешләрдән мин тын да алмый тыңлыйм, Зөһрә апа, шушындый хәтирәләр, матур истәлекләр безнең яңартасыз күңелләребездә. Чын-чынында Алла ярдәм итсен, үзегез әйтмешли, шушы юнәлештә. Амин, амин, Әмма рәхмәт. шул вакытларда мин һаман уйланам, сез бына бергә булып киткәнсез. Ә, Аның бүгенге көндә, аның турында сөйләгәндә, ә, аны үстергән әти-әнине дә искә алмый булмый. Килен булып төшкән чаклар. Килен булып төшкән чак ничек хәтердә? Э, Хәйдәр бит ул Казан белән Мәскәү юлы арасында тимер юл белән барганда, шул урталыкка урнашкан Сиргач ягы дигән җирдә шул төбәкнең җегете. Аларны инде безнең татарның мишәр өлеше, мишәрләр дип әйтәләр бит инде. Алар, ну. Татар халкы бик күп төрле бит ул. Бик күп төрле. Кайсы гына төбәктә яшәсә дә, аның тел аермалыгы да була. Һәр милләттә дә шулай ул. Аларда тагын үзенә бер төрле холык, холык ягыннан әзрәк аерылып торалар. Ну, нечкә күңел, моң ярату, телне ярату, кунакчыллык, бөтен татарга хас булган аларда да шул ук. Аларга килен булып төшкәч, мин Хәйрәр биек бит инде, мин метр ярым гына, ул метрдан 84 сантиметр. Аның артыннанрак ышыкланыбрак йөридер идем. Әзрәк, әзрәк куркадыр идем мин алардан. Алар менә шундый тонда сөйләшәләр, ничектер. усалрак сыман күренәләр иде. Әйе, әйе. Әмма аларның күңел халәтен аңларга кирәк икән. Тора-бара мин аларның күңел халәтен аңладым. Ә алар мине бик яхшы кабул иттеләр. Без бит башта концертлар белән кайткаладык. Алар минем җырлавымны бик яраттылар. Алар бик үз иттеләр мине. Халык бик тиз үз итте. Ә килен буларак инде, шулай ук инде мин ан килен булганда Зөһрә Сәхәбиева буларак билгеле идем. Студент чагымнан. Шуңа күрә теге Зөһрә Сәхәбиева килен булып төште диеп, чиләкләрне сыер саварга гына әзерләп торган каенә булмагандыр инде. Идәннәрне сары итеп кырып җуарга тиешле килен түгел инде бу, безнең килен инде шундыйрак дип тә, шулайракмы, ул вакытта бит шундыйрак та заман әзрәк сезнең яшьлеккә эләгеп калган. Безнең Әллә әни, булдымы э, шундый очраклар? Хәйдәрнең әнисе, ул бик күркәм холыклы, йомшак фигыльле, э, йомшак сөйләшә торган хатын иде, бик чибәр иде, Хәйдәр э, әнигә күбрәк ошаган. Ул миңа тегене эшлә, моны эшлә дип, б- бер дә э, ни теге м, ни дорфа рәвештә э, эндәшмәде бервакыт. Мин үзем белеп, күреп э, эшкә катнаша идем. Мин аннан бик әмме мишәр ягы сәрдәнә мәсәр пешерергә өйрәндем. Аларга мин зур бәлеш пешереп күрсәттем. Алар аңа, ул як халкы шаккатты. Аларда андый юк. Аларда милли ризык ат итеннән, нәкъ менә ат итеннән, сугым диләр алар аны. Ат итен генә сугым ите диләр. Шундый. Тәмле пәрәмәчләр пешерә беләләр алар.
Менә яшәп кителгән, шуннан сезнең яшьлектә беренче бәби дөньяга килү, Айрат бит инде көтеп алган дип әйтергә мөмкин, чөнки ул беренче бала, бигрәк тә малай кеше булгач, Хәйдәр абыйның тагын бер яурынга болай да буе, сыны биек кешене биек әйтеп җибәргән булгандыр. Бу бик бәхетле минутлар кичерелгәндер. Айратның беләбез хәзер инде икеләт нәнәй Зөһрә апаны. Иткәне дә, оныклар барын да беләбез, белеп калсыннар безнең телевизор караучыларыбыз да. Айрат җырладымы били ки чактан, нишләптер икътисад юлыннан, финанс юлыннан китеп барган. Айратның абсолютный слух. Ул минем белән гастрольләрдә җырды, Хәйдәр бит инде. Ир кешегә Хәйдәрне мин сакларга тырыштым, аңа, аның бит опера партияләре, драматик, тенор, төп партияләр җырлыйсы бар. Аңа бала калдырып китеп булмый, үзем белән җәйләрне үзем белә ала идем. Без аны укыттык музыка мәктәбендә. Үзенең, бәлки, шул юлдан да китәр дип, музыкаль белем бик кирәк кешегә, ул бит менә аны, ул күренми генә, ул музыкаль белем алган кешенең аның күңеле башка була. Музыкаль белем бирдек. Ә инде югары уку йортына кая барырга дигән мәсьәлә туып баскач, килеп баскач, шундый мәсьәлә, Айрат Хәйдәр әйтте, Безнең илдә әле профессионаллар тиз генә кирәк булмаячак, диде. Менә аннан соң ул гел ишетеп торды әтисенең, Сиретняк булганчы лутчы булмаска. Бөек булса гына, югары дәрәҗәдәге сәнгать кешесе булырлык булса гына китәргә ул юлдан, уртача булса, булып та тормаска, кермәскә бөтенләй ул юлга, ди Тиреев. Зөһрә апа, сезгә карыйм да, тәбигатегез белән бик йомшак күңелле кеше сез. Бик теләгәндә дә усал кайнә булып булмыйдыр, шулаймы? Килен бар бит. О, юк, мин кайнана була белмим. Юк, юк, юк. Миңа инде бигрәк тә үзләре бер-берләрен аңлап, бер-берләрен нә тугры булып, аңлап яшәсәләр бер-берсен, миңа шуннан да зур бүләк юк. Инде дә, инде дә әйтеп китми булмый, сез инде бала югалту хәсрәтен дә кичереп өлгергән кеше. Айсылу хакында да берникадәр ишетәсе килә, менә шулай ук бит малайдан соң кыз туган, шундый матур исем кушкансыз, ай, үзе, үзе сылу, шундый авырлыкны да үтәргә туры килгән бит сезгә, шулай бит? Хәйдәр белән без гомумән күп бала үстерәсебез килгән иде. Бу хезмәт белән булмый икән шул алай. Ярдәмчең кирәк, ярдәмчеләр кирәк, берничә, берәү генә дә түгел аның өчен. Сәнгатькә дә хезмәт итеп, балалар да үстереп күп итеп. Кызыбыз шул сигез айда тәпи атлап йөрергә талпынганда инде шундый дәрәҗәгә җиткәч, инде кеше булгач дигәндәй, Прививкадан соң вафат булып китте. Менә бит сәбәп юктан, уйламаган җирдән. Аллаһ Тәгалә саный икән инде ул. Минем гомер, гомумән, сынаулардан тора. Аннан соң әле без Айсылуыбыздан соң мин тагын талпындым Бәбәйгә кайтырга. Исмәгыйлебез булды, туды. Туды, ансын инде операция белән алдылар, анда зур, зур. Иң зур осложнение санала ул. Гастрольләрдә йөргәнлектәндер инде, предлежание плаценты, үзем чак исән калып, бала исән туды да, сигез генә сәгать яшәде. Исмәгыйлебез дә бар әле безнең мәңгелектә. Хәйдәр берүзе генә түгел, дим инде.
Сыграпа бигрәк тә дулкынландырып, э, дулкынландырып бер берчә сокландыра, берчә берчә моңландыра торган тагын бер юнәлеш сез бигрәк тә диди күңелле иман байлыгы белән шундый моңыгыз сугарылып килә. Соңгы елларда бигрәк тә бу күренә. Менә сез инде үзегез дә әйтеп киттегез, мөнәҗәтләр генә тыңлап, бик дини гаиләдә үскәнсез, шулай бит инде. Бүгенгесе көнне сез безнең Башкортстаныбызда да бу яклап билгеле ихлас Мәчетебезнең бик халык якын иткән мәчетебезгә дә бик кунакчыл мөнәсәбәтегез, алар үзләре дә бик сезне якын итеп чакырып торалар бит инде, шуңа күрә ничәдер тапкырлар Хаҗия дә булгансыз. Менә бу дин сезнең тормышыгызда сезнең күңелегездә нинди урынны алып тора дисең? Ул кечкенәдән әзерлек булган инде безгә. Мин Аллаһыга шөкер, шөкерләремне кылам, шөкер итәм. И Раббым, Сиңа шөкер, мине Габделкотдус Сәхабетдин улы белән Миңлегөл Зиннәтулла кызына бала итеп биргәнең өчен, дип. Мин хәзер шул кадәр нык аңлыйм аны, тора-бара аңлыйсың, башта бөтен әти-әни дә шулай дип уйлыйсың инде. Бигрәк алар пигамбәребез өйрәткәнчә, Аллаһ кушканча яшәгәннәр икән. Тормышлары бит күз алдында инде. Алар безне кечкенәдән намазга бастырып өйрәттеләр. Әлбәттә, атеизм заманында укып булмады, сине вуздан чыгарган булырлар иде, тулай торакта намаз укыганыңны күрсәң. Инде Аллаһ Тәгалә укылмый калганнары өчен безне гафу кылсын, ярлыкасын инде, әмма күңелдә Аллаһыга инану һәрвакыт яшәде. Ә тора-бара инде тәҗрибә дә туплагач, ул үзеннән-үзе килеп чыга менә, үзеннән-үзе. Аңа план да кормаган буласың, концерт барышында үзеннән-үзе килеп чыга. Минем дини-рухи программаларым бар аерым. Минем тормышымда һәм үсешемдә ул зур, бик зур роль уйный.

Иман белән бәхет сүзе, әгәр дә шул дәрәҗәдә яши белсәң, бер юлдан барган кебек миңа, сез хәтта кыска гына гомер бергә яшәп калсагыз да Хәйдәр абый белән бәхет дигән сүзнең мәгънәсен шул кадәрлек нык аңлыйсыз кебек миңа, Зөһрә апа. Шуңа күрә шундый. Беренче очрашудан алып соңгы көненә кадәрлек бәхетле булдым Хәйдәр белән, дип ниндидер язмаларда хәтта исбатлаганыгызны мин белешмәләрдән алдым. Шуңа күрә нәрсә ул бәхет дип, безне тыңлаган яшьрәк буын, бәлки, фәһем алырлык сүзләр ишеттерәсе килә сездән, дисәк, һәм өлкәнрәк буын кешеләрен сезгә багып, әле тын да алмый тыңлаучыларга сез шушы матур сорауга нәрсә дип җавап бирер идегез? Бәхет сүзенә аңа күп нәрсә сыя. Менә бу бәхет, бу бәхет, бу бәхет дип кенә әйтеп булмый. Сау-сәламәт булуың бәхет. Файдалы белем ала алуың бәхет. Әткә-әнкәңә хөрмәт һәм тиешле ярдәмне күрсәтә алу бәхет. Гаиләң булу бәхет. Бер-береңне аңлап яшәү бәхет. Балалар үстерү. Ул, кеше гомеренең иң бәхетле бер чоры.
Менә бит, ничек кенә булмасын, зур эстрадада да, яшьләр арасында бигрәк, мин асын әйтеп тә тормыйм инде, бәхетле генә булган гаиләләр дә ниндидер хыянәт, ә бәлки бер-береңә ышанмау аркасында таркалып китүләр бар. Мондый аңлашылмаучылыклар да, ниндидер гайбәтләр дә, ниндидер ачы телләр аркасында килгән җилләр дә арагызга кермәдеме, Зөһрә апа? Гайбәтләргә дә калган чаклар кайбер вакыт матур гына яшәгәннәрнең дә булмышларын бозып куя.
Зифа, безнең турыда халыкның сөйләми торган чагы да булмады. Без үзебез турында үзебез әллә ниләр ишетә идек. Бер тапкыр шулай Әлмәттән апа килде, ул кунып китте, бер-ике көн һәм кайткач шалтырата, Сез аерылдыгызмы әллә? ди. Мин әйтәм, Апам, яңа гына булып киттең бит, бездә булып киттең бит яңа гына. Менә Әлмәткә кайткач әйттеләр әле, менә, менә ышандырырлык әйттеләр, аерылгансыз дип әйттеләр. Менә шулай, без, безне инде аерылдылар да, аердылар да, куштылар да, менә шулай иттереп. Без гел игътибар үзәгендә булдык.
Әле булса пиар дип әйтерләр иде. Шулай пиар дип әйтерләр иде. Ә гайбәтне бит әнә аны махсус та чыгаралар икән. Шулай да үпкәләшкән чаклар сирәк була идеме? Сирәк булганда да үпкәләшкәндә кем беренче килә торган иде? Менә халык өчен бик кызыклы бит, Зөһрә апа. Барыбер дә теге әле әйткәннәр инде аның чынлап та ул кеше теленнән булганы, кеше кергән булган сүзләрдән. Ә гаилә эчендә бергә булмый булмый. Шулай бит? Юк инде, ул бит савыт саба шалтырамыйча тормый дип әйтәләр бит. Ул шулай кирәктер дә, ир белән хатын бит инде ул Атабыз Адәмне яраткач, Аллаһ Тәгалә Хәйдәр әз генә үзеннән риза булып кайтмаса да, кара болыт кебек йөридер өйдә. Менә аңа менә эше Ул теләгәнчә булырга тиеш иде. Инде аның. Һәм шул вакытта Зөһрә апа нишли иде? Ул вакытта аны берничек тә тынычландырып булмый иде.
Ерактанракмы, читтәнрәк, сабыр гына. Әйе, әйе, сабыр гына, ни итәсең, сабыр гына. Ул сиңа ышанмый барыбер. Аңа үз фикерем кадерле, дидерие ул, үз фикерем. Әмма минем сүзгә гел колакка сала, колак саладырые. Шуңа буладыр инде әзрәк, әмма көнләшү, көнләшү хакында булганы юк. Менә мин шул сорауны да биреп уңайсыз булса да биреп куясым килеп кенә тора иде. Көнләшү икегезнең яктан да булмадымы? Бер-берегезгә карата. Мин үзем көнче кеше, ну, сәбәп булса көнләшкән булыр идем.
Сәбәпне, димәк, бик бирергә тырышмаган Хәйдәр абый, шулаймы? Юк, юк, мин Хәйдәргә яла яга алмыйм бит инде, күренеп торган сәбәп булмаганда. Әлбәттә, аның менә партнершалары, җырчылар, Хәйдәр төп рольдә, Хәйдәр белән җырлыйлар иде. Әйди, хатын-кызлар, баритоннар да, ниләр дә, җегетләр дә тә. Хәйдәр трубканы тотып торды, дөресен генә әйткәндә, операда. Мин, киресенчә, һәрбер спектакльне тыңларга тырышып, өйдә булганда, Инде бу югары ноталарны алса гына, яхшы гына булса, икесенеке дә ярар иде, дип теләп утыра идем эчтән. Берәрсе авыруырак булса, аның өчен борчылып. Чөнки мин үз дөньяны беләм, нинди авыр эш икәнен беләм. Ничек инде мин тагын көнләшеп, Хәйдәрнең нервысын ашарга тиеш? Мин гөнаһлы булыр идем алай булса. Хәйдәр абый турында, әлбәттә, гел яхшырак сүзләрне әйтәсе килә һәм менә Хәйдәр абыйда иң яхшы сыйфат дип Зөһрә апа кайсы сызатын, сыйфатын әйтә алыр икән? Иң яхшы сыйфат.
Хәйдәр ул беркайчан да беркемгә дә һичнинди явызлык теләми торган һәм явызлык эшләүгә, усаллык эшләүгә бара алмый торган кеше иде. Ул һәрвакыт ихлас иде. Менә бысы бер сыйфат. Һәрвакыт ул сәхнәдә бер төрле, тормышта бер төрле түгел иде ул. Тормышта да яши, сәхнәдә дә яшидер юл. Ул үзгәрмидер ия. Ул кайберләрне ой артист диләр бит тормышта әйеме? Ул андый түгел иде. Ихласлык аның һәрвакыт күңелендә иде. Ә менә Зөһрә шушы сыйфатың өчен бигрәк тә нык ихтирам итәм дип кайсы сыйфатына Зөһрә апаның күбрәк өстенлек бирде икән Хәйдәр абый?
Ул аның күңелендә булгандыр инде. Без шулхәтле бер-беребезне макташып утырмыйдыр ыек. Менә күңелебезне аңлыйдыр ыек, күз карашыбыз белән аңлыйдыр ыек бер-беребезне.
Ярып кына әйткәнем булмасын. Нәрсә белән, нәрсә белән янганыбызны бер-беребезнең аңлыйдыр ыек. Тоемлап. Тоемлап, тоемлап тора йөрик, ә бер-беребезне макташып утырганыбыз юк. Ә хезмәттәге уңышларыбыз белән сөенәбез, ул инде, димәк, димәк, димәк, мактарлык. Үткәннәргә кайтырга мөмкинчелек булса, Хәйдәр абый белән булган вакытның кайсы аралыгын кабатлар иде Зөһрә апа?
Һәр мизгелен. Кайсы арасын гына? Һәр мизгеле бит аның безнең тормыш. Һәр мизгелен кабатлар идем. Искиткеч матур, мин тын да алмыйм вакыт эчендә, Зөһрә апа. Шушы хәтле матур хисләрегезгә өстенлек биреп сөйләшәбез. Кызганычка каршы, вакыт йөгерә җил тизлегендә. Һәм инде ничек кенә булмасын, бу бик каты бәрелде, бу хәсрәт, кайгы сезгә. Һәм халык озакка гына югалтыбрак торды иҗатта сезне, сәхнәләрдән. Шуннан инде менә шул дин белән дә ныграк мавыгып, Зөһрәбез. сабырлыгы белән шулай иттереп икенче төрлерәк яшәү рәвешендә булып китте бугай дип уйланучылар да булды ул вакытта. Һәм шушы аралыктан соң шул вакыт турында кыскача әйтеп үтсәгез иде. Һәм шул аралыктан соң хәзер инде мин тапшыру ахырында бигрәк тә югары пафоста, югарылыкта матур ноталар белән билгелисем килә, бүген сез ике куллап яңадан иҗат Керәшендә, иҗат ялкынында, иҗат илһамында яшисез. Бөтен яклап, ул Хәйдәр абыйның мирасы яклап, ул үзегез. Менә күренеп тора, күп йөрисез, шалтыраткан саен кайда сез, өйдә юксыз. Сез беркайчан тик тормыйсыз. Әле тегендә чакырылу, зур бәхет. Кирәк булу халыкка зур бәхет. Әле монда чакырылу. Сезне әле еракта көтеп торалар. Әле биредә, әле анда бездә дә республикада гел һәрдаим чакырулар. Менә әйтергә кирәк, Туган тел каналы да күптән түгел генә чакырып халыкка сезне күрсәтте, сезне халыкка күрсәтте. Менә шушы матурлыклар белән тапшыруны ахырына якынлаштырганда менә елмаю күбрәк калдырасы килә Зөһрә апаның йөзендә. Шушы ике тукталышны әйтү бит гзә, Зөһрә апа. Без Фәридә апа белән дә бик дус идек, Фәридә апа Кудашева белән. Без аның белән шактый гына пароходларда очраштык. Уфа, Казан пароходларында. Болгар сәяхәтләрендә. Болгар сәяхәтләрендә Марат Шарипов оештыра торган. Ул миңа шулай Хәйдәр вафатыннан соң беренче очрашуларыбызда әйтте. Ул андый югалтудан соң яңадан күтәрелеп сәхнәгә менү бик авыр ул, анда менән мәскә дә мөмкин кеше, диде. Бик авыр аны күтәреп яңадан сәхнәгә менә алу бик зур эш, авыр эш, дип әйтте. Чөнки ул аны башыннан кичергән кеше. Аны башына кичермәгән кеше ул кеше әйтә алмас иде. Хәйдәрдән соң мин ничек, чәч йолкып җылап утырудан түгел. Хәсрәт олы, зур хәсрәт, ул бетә торган да түгел. Анысына сабыр итәргә кирәк, сабыр итмичә булмый. Баланы аякка бастырырга, күтәрергә, укытырга кирәк иде. Мин гастрольләр вакытында бит гастрольдә бит төрле хәлләр бар. Ике тапкыр зур авариягә юлыктым. Берсе менә үз төркемем белән йөргән вакытта, ә берсе Хәйдәр белән бергә. Баш мие селкенүләре алдым мин. Мин аларны ул вакытта яшьлек белән, тигезлек белән дигәндәй, аларны артык нык сизмәдем, үтеп китте. Ә менә Хәйдәрдән соң Нигә мин вертикаль хәлдә тора алмыйм микән? дип. Кешегә дә бит, миңа гына түгел, кил, килми хәзрә, хәсрәт миңа гына килми, күпләргә килә. Кешеләр йөреп китәләр, нигә мин вертикаль хәлдә тора алмыйм микән? дип баш вата дырыйм. Бәләкәй генә чыңлау, телефон челтерәве дә чи мин, мигә килеп бәрелгән кебек шулкадәр авыр. Телефоннан нардан да мине ора шалтыратын тыйдылар, чөнки миндә таптылар тикшерүләрдән соң сосудистые изменения, баш миендә сосудистые үзгәрешләр. Мин аны уйладым, әллә, мин әйтәм, бу, бу соң эмоциональ хәлдәнме, юк, сез, ди, баш мие селкенүләре кичергәнсез. Менә шул мине тоткарлады. Мин эшләп киткән булсам, кеше арасында аралашкан булсам, миңа җиңелрәк булган булыр иде. Миңа үз-үзем белән генә калырга туры килде. Менә шул үз-үзеңне җиңәргә туры килде. Бүтән ансы иң авыры. Иң зур ихтыяр көче. Иң зур ихтыяр көче. Аннары, ну, мин ничек дип әй, өч елга якын сәхнәгә чыга алмадым. Миңа яңадан кешеләр белән аралашырга өйрәнергә туры килде, елмаерга өйрәнергә туры килде, миңа, гомумән, яңадан яшәргә өйрәнергә туры килде. Бүген инде Зөһрә Сәхәбиева үзе белән, эчке кичерешләре белән килешәме? Килешеп яшиме? Канәгатьме? Эшлисе эшләр бик күп әле, өлгерә алмыйм. Өлгерә алмыйм, элеккегә караганда да күбрәк эшем. Эшлисе эшләр бик күп, Аллаһ Тәгалә гомер бирсә, иншалла, шуларны эшләргә язсын. Минем бик, бик күп, бик күп халык җырларым язылмаган әле. Әле үземнең репертуарымнан бик әз өлешемгә дисклар итеп чыгардым. Башта Хәйдәрнекен чыгарыйм, Хәйдәрнекен чыгарыйм дип тырыштым. Эшләр бик күп әле минем. Зөһрә апа, без яраткан Зөһрә Сәхәбиеваның киләчәгенә Зөһрә апа үзе нинди теләкләргә калыр иде икән? Хәйдәр белән безнең балаларыбыз аша Аллаһ Тәгалә Аллаһ Тәгалә без насыйп итеп, сау-сәламәт нәсел дәвам итеп, кыямәт көненәчә кадәр чын мөэмин-мөселман нәсел дәвам итсә иде.
Хөрмәтле телевизор караучылар, аңлавыгызча, Зөһрә апа белән тапшырулар циклы оештырсаң да, атналар буе сузылырга мөмкин. Чөнки дә аны тыңлап туйгысыз, җырларын, моңын гына түгел, эчке халәтен, эчке кичерешләренең мин әле бүген үзендә кунакта булып, өчтән беренә дә кагылып үтә алмадым кебек. Әмма баеп. Кайтырмын дип уйлыймын. Һәм сез дә шулай бик канәгать калгансыздыр бу очрашудан, дип, күзгә-күз карашып, тапшыруның чираттагы чыгарылышы үз ишекләрен яба, дип ишеттерәмен. Әйтәсе фикерләрем, үзенә зур рәхмәт һәм сәламәтлек теләп, үзе җырлаган җыр юллары белән. Саубуллашу җыры бар иде, Зөһрә апа, сезнең бик матур итеп башкарып, халыкка якын булып киткән, анда шундый фикерләр. Барыр юлым иркен, басу кырлар аша үтә, Анда мине янар чәчәк булып өмет көтә. Халык йөрәге аша, халык күңеле аша үткән юл. Бер юл түгел, ике юл, бергә килгән моң юлы, Зөһрә юлы, Хәйдәр юлы. Ул юл әле озак парлап барачак. Берсе безгә кирәк булган Зөһрә апаның җирдән барган моң юлы.